Hemmäňize salam Täsin Dünýä kanalyna hoş geldiňiz. Bu günki wideomyzda size hakerler hakynda gürrüň bermek isleýän. Wladimir Lewin 1995-nji ýylda Citibank-yň sistemasyny döwüp 10 million dollary öz bank hesabyna geçirýär. Dört ýüz müň dollardan galany yzyna gaýtaryp alyndy. Wladimir tutulandan soňra üç ýyl tussag we iki ýüz kyrk müň dollar pul jezasy berildi. Bundan soňra amerikaly Albert Gonzales bar. Iki müň ikinji ýylda ýüz ýetmiş million adamyň bank kart bilgilerini ogurlaýar. Bu bank kart bilgilerini başga hakerlere satyp nagt pula öwürdi. Bu işler üçin ol ýigrimi ýyl tussag edildi. Iň meşhur hakerleriň biri-de şotlandiýaly Geri Makkinan, Amerikanyň harby güýçleriniň sistemine girip dünýäniň iň uly harby hakyna golunu çekdi. Tutulandan soňra men UFO maglumatlaryny gözleýärdim diýip özüni aklajak boldy. Angliýa Gerini Amerika bermedigi üçin tussag edilmedi. Başga bir haker bu zadam lakamy bilen tanalan haker Maks Batler döwük bilen ähli sistemlerinden iki milliona ýakyn bank kartlarynyň bilgilerini ogurlady. we bu bilgileri başga hakerlere satyp segsen alty million dollar gazandy. Elbetde bulam tutuldy we on üç ýyl tussag edildi. Indiki bolsa NASA-nyň sistemine girip kosmos gämileriniň nähili işleýändigi baradaky maglumatlary ele geçiren Jonatan Jeýms. Bu işi eden wagty on bäş ýaşyndady. Tutulanda bolsa günäsini boýna almady ýöne kakasy oglunyň günäkärdigini bilýärdi. Dawalar dowam etýär, käk gynansak-da Jeýms özüni öldürýär. Başga bir amerikaly haker barada dowam etýär. Jeýms Ançetta ýazan wirus bilen bäş ýüz kompýuterleri dolandyrmagy başardy. Soňra bolsa bu kompýuterleri ulanyp islän saýdyny çökerdi, ýagny girip bolmaz derejä ýetirdi. FBI tarapyndan tutuldy we bäş ýyl tussag edildi. Indi bolsa sanawymyzda rus aýal hakeri Kristina Wladimirovna Seweçinskaýa amerikan we iňlis banklarynyň müşderilerine müňlerçe wirusly mail ugratdy. Käbirleriniň bank kartlarynyň kodlaryny almagy başardy. Tutulandan soňra kyrk ýyl tussag jezasy berildi. Ýöne ogurlan pullarynyň diňe otuz bäş müň dollary subut edilendigi we yzyna tölemek şerti bilen azat edildi. Hakykatda bolsa Kristinanyň üç million dollara ýakyn pul ogurlandygy çaklanylýar. Sanawdaky indiki hakerimiz bolsa Los Anjelesdäki radio stansiýasyndaky bize jaň eden bir ýüz ikinji adama Porsche sowgat ediljek gepleşik üçin Tebigy telefon sistemini haklap bir ýüz ikinji jaň eden adam bolmagy başarýar. Eden işi üçin bäş ýyl gözegçilikde we üç ýyl kompýuter ulanmakdan mahrum edilýär. Meşhur hakerleriň biri bolsa Maty boý asyl ady Maýkl Kalse. Amerikaly haker intäk okuwçy döwründe dünýäniň iň uly internet saýtlaryny haklady, Amazon. Com, Yahoo, eBay, Dell. Com. Bu saýtlaryň belli bir wagtyň içinde hyzmat bermez hala geldi we otuz million dollara ýakyn pul ýitirdiler. Maýkl tutuldy. Ýaşy kiçi bolandygy üçin sekiz aý gözegçilikde bir ýyl internet ulanmazlyk jezasy berildi. Sanawymyzyň soňunda köp kişiniň bilýän sütünlikli haker Kewin Mitnik bar. Haker durmuşynda on bäş ýaşynda ýaşynda awtobuslara mugt münmek üçin biletler ýasamak bilen başlady. On alty ýaşyndaka telefon sistemini döwdi. Şeýdip, isledigiçe mugt gürleşmegi başardy. Amerikanyň NCA-nyň telefonlaryny diňlemegini başardy. Bir müň dokuz ýüz togsan bäş ýylynda tutuldy we bäş ýyl tussag jezasy berildi. Ol häzir uly kompaniýalarda internet goragy hyzmatyny berýär. Indiki wideolarda görüşýänçäk.